Eliň aýasy ýaly ýerde bitirilen bir jüp tal baglygy. Ine, Nurynyň atasy Baýly aganyň baryp rewolýusiýadan ozal ýetişdiren uly bagyndan bar galany. Häli-häzire çenli Daýnada bu baga Baýlygyň armydy diýýärler. Ine, şu armyt agaçlarynyň aşagynda-da ýetimlikden ýaňa hor-homsy bolan Nury arkan ýatyp, hol ýokarda asyl-asyl bolup duran datly miwäniň iň bolmanda ýekejejiginiň aşak gaçmagyna garaşyp, kän ymtylypdy. O wagtlar urşuň iň bir agyr, ejirli ýyllarydy. Maşgalanyň bar keşigi Baýmuhammediň egnine düşensoň, oňa ýeňil däldi. Ol daň agaranyndan öýden çykyp, Hol giçlik garaňkylykda-da dolanyp gelerdi. Onsoň bütin gün öýde Nuryň ýeke özüdir. Ol şonda käwagtlar öýden çykyp daga giderdi. çeşmäniň boýunda gezelenç ederdi. Müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň ahyrynda oba sowetiniň başlygy Taganberdi Tagan ogly ähli ýetim çagalary ýygnap, olary Gyzylarbada alyp gidýär. Şo çagalaryň arasynda Nury hem bardy. Müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň ýigriminji awgustynda Gyzylarbat şäheriniň bilim bölüminiň ýörite buýrugy bilen Nury beýleki çagalar bilen bilelikde Gyzylarbadyň ýetimler mekdep öýüne ýerleşdirilýär. Ýöne öz kiçi inisi baradaky gaýgy-alada Baýmuhammedi öz gününe goýanok. Ol ahyrsoňy müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylyň ýigrimi ýedinji martynda Nuryny öýe alyp gaýdýar. Tiz wagtdan Baýmuhammet Mürçedäki garyndaşlarynyň ýanyna göçüp barýar. Soň Bäherdene göçýär. Bu ýerde işe ýerleşýär. Müň dokuz ýüz elli birinji ýylyň ýanwarynda ol Nury idegsiz bolmasyn diýip ony Bäherdeniň on birinji çagalar mekdep öýüne ýerleşdirýär. Bu mekdep demir ýol wokzalynyň golaýynda ýerleşensoň, iki ýana geçýän otlular penjireden görner durardy. Günde-günaşa bu ýollardan ençeme otlular geçýärdi. Şol otlulary penjireden synlaýan Nury elbetde uzak-uzak şäherler, ýurtlar barada arzuw edýärdi. Ynha, günlerde bir günem Nury Sen-men ýok alagada Şol otlularyň biriniň beýline münüp, ýola rowana bolýar. Emma Nurynyň garaşylmadyk syýahaty uzaga çekmeýär. Otly Marynyň demir ýol wagzalyna ýetende, Nuryny alyp galýarlar. Soňam wagzalyň gapdalyndaky çagalar gabawyhanasyna tabşyrýarlar. Ýetimligiň gudabyny başdan geçiren kiçijik Nury şonda. özüniň doglan günden bilenokdy. Netijede-de Nuryň doglan wagty barada nädogry maglumat peýda bolýar. Müň dokuz ýüz elli birinji ýylyň otuzynjy maýynda-da Nuryny Baýramallaky ýigrimi ýedinji çagalar öýüne ýerleşdirýärler. Müň dokuz ýüz elli birinji ýylyň tomsunda Nurynyň bütin ykbalyny kesgitlän waka bolup geçýär. Çagalar öýünde gussaly hally aýlanyp ýören Nury birdenkä üýtgeşik bir owaz eşidýär. Kalbyňy lerzana getirýän ajaýyp bir mukam eşidýär. Ol saz çagalar öýüniň golaýjygynda ýerleşýän sazçylyk mekdebiniň penjiresinden eşidilýärdi. Şeýle jadylaýjy sazy eşdibem heý arkaýyn durup bormy? Nury ýuwaşlyk bilen çekinibräge-de penjireden seretse, päkize bir otagyň edil ortarasynda, üýtgeşik bir saz guralynyň, roýalyň başynda mährem bir aýal saz çalyp otyrdy. Onuň şo wagt bar ünsi çalýan sazyndady. Nurynyňam bar ünsi şol sazdady. Soň seredip oturylsa, ol aýal şol sazçylyk mekdebiň mugallymy ekeni. Ine şol melul ediji pursatda-da Nurynyň kalbynda üýtgeşik bir duýgy oýanýar. Baryp ençeme ýyllar bäri gysyp-gowrup barýan üýtgeşik bir tebigy güýç oýanýar. Şol ruhy güýjüň täsiri bilenem onda saz diýlen gudrata, ony öwrenmeklige, oňa düşünmeklige isleg oýanýar. Şeýdip Nury ilkinji gezek sazçylyk mekdebiň bosagasynda lätleýär. Öz ýaşyndan kiçi görünýän Nurynyň şo wagt on üç ýaşy bolsa-da, onda üýtgeşik zehiniň bardygyny duýmagy Başaran şol ussat mugallym Nuryny sazçylyk mekdebine okuwa alýar. Ine şol günden başlap Nury şol mähriban mugallymyň, özüniň ilkinji halypasynyň iň bir görellili okuwçylarynyň birine öwrülýär. Şeýdibem ol sungat diýlen gudratyň üýtgeşik dünýäsine aralaşýar. Sud-medisina ekspertiniň müň dokuz ýüz elli üçünji ýylyň ýigriminji aprelinde gelen netijesi boýunça, Nury Halmämmedowyň ýaşy, doglan ýyly, aýy, güni anyklanylanda, müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň ýigrimi dördünji fewraly diýlip kesgitlenildi. Nury üçin indi wagt diýseň çalt geçýärdi. Hem çalt, hem gyzykly geçýärdi. Nury özünde köp üýtgeşikleriň bolup geçýändigini duýýardy. Hamala çagalyk geçmejek ýaly. Çagalygyň kenarynda kän durdum. Bu dünýä durşuna sowally maňa şo sowallaň jogabyny näm berdiň?